Nĩ ngatho cia mwanya mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ndĩmũrehagĩra ya ũndũire witũ. Ndathimi na wega ciumaga na mũciĩ, ĩyo nĩyo logo yakwa ĩrĩa ndĩmĩandĩkĩte. No waingĩra YouTube, thiĩ kũu nĩ ũkũngora, wandĩke rĩtwa Kamau wa Mũnyinyi, subscribe. na ũcoke ũ share na ũ like page yakwa, nĩ ũkũngora kũu YouTube channel inĩ yakwa. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkĩte o haha o rĩngĩ tũkĩgeria kũnorana, nĩ njugaga o kaingĩ o kaingĩ niĩ ti niĩ njũĩ maũndũ mothe, nawe ũngĩũka haha rĩ o kaũndũ ũngĩtũkũria nako, no kaũndũ ũngĩtũteithia nako, na twĩ haha nĩ getha tũgerie gũcokia maũndũ marĩa ma ũndũire ma bata ihinda-inĩ rĩrĩ. no marĩa matangĩcokeka tũgatigana namo tondũ matingĩtwarana na ihinda rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngĩgeneirwo nĩ mwanake mũthuri wĩ haha, na nĩ egũkĩgweta na marĩtwa make nĩgetha kĩũria kĩrĩa angĩũria kĩaiya gũgũteithia o nawe mũthikĩrĩria ũrĩ mwena ũcio, kana gĩteithie mwana waku, ona kana gĩteithie mũndũ mũrata waku, kana ona mũndũ mũkuhanĩrĩirie ndĩra-inĩ cianyu. Nĩ ngatho tũgĩthiĩ na mbere na kũnyitanĩra tabarĩra-inĩ ĩno. Mũthuri? Mũno mũno mũno mũno. Kwa marĩtwa njĩtagwo Kamau, na ingĩenda kũria... Kamau wa ũ? Kamau wa Mwangi, na ingĩenda kũria mũthuri... Kuma? Kuma Kawangware. Ona kaumĩte o Kawangware? Ama unabonga na Cheng huko? Mimi niko fiti Cheng, naweza bonga Cheng. Lakini Kikuyu tu jaribu kidogo kiasi. Pia Kikuyu. Ehe.

nginya gũkũ Nyandarũa Nyahururu nĩguo ahe kĩhumo na kĩrĩra kĩa ũrĩa ingĩhota gũteithia mũciĩ witũ. Nĩ ngatho cia mwanya mũno. Ngwĩciria agweta kwao nĩ Kawangware, wakĩigua Kawangware andũ aingĩ ũiguaga makiuga kule ni Ongwarũ kana tiguo? Ukisikia ni Ongwarũ ujue hiyo ni cheng ya kutoka kule mashinani. Koguo na njĩra nguhĩ ngenda gũkiuga atĩrĩrĩ, nĩekĩte wega mũno nĩ gũka nginya bũrũri ũyũ wa Nyandarũa akĩgeria gwetha kĩhumo kĩa ũrĩa mangĩtiga mũciĩ wao na mbarĩ ciao, ũrĩa mangĩtiga ũhoro wĩgiĩ ũrebi kana ũnyui wa bangi, njohi njũru cia ndũgũgio na ndawa nginya ingĩ cithecagwo, kana tiguo? Kaingĩ na kaingĩ njugaga Kĩhumo kĩa mũndũ nĩkĩo kĩrĩ hinya mũingĩ mũno. Kĩhumo kĩa mũndũ nĩkĩo kĩrĩ hinya mũingĩ mũno wa kũmenya na kwenda gwĩtaũkwo harĩa umĩte, harĩa ũrĩ na harĩa ũrathiĩ. Mahinda ma nahau kabere, na ngwĩciria nĩ ũranyita kĩrĩra gĩkĩ, mahinda ma nahau kabere, Gĩkũyũ-inĩ gũtiarĩ ndawa cia kũrebia, Gĩkũyũ-inĩ gũtiarĩ njohi cia ndũgũgio, Gĩkũyũ-inĩ gũtiarĩ bangi yoĩkaine, ona mĩraa yarĩ mwena wa Mĩrũ. Koguo indo ici nĩ irĩ kaũndũ gatũmaga andũ o mũndũ o mũndũ ahũthĩra kĩndũ kĩu agatiga gũtuĩka ũrĩa arĩ. No Gĩkũyũ-inĩ nĩ kwarĩ na njohi ya mũratina, na njohi ya mũratina mũndũ ndetĩkagĩrio amĩnyue atahikithĩtie kana akagũranĩra. Njohi ĩno ya mũratina mũndũ ambaga kũnyua, ahingũragĩrwo kũnyua mena mũtumia wake kanini mũno maruithia ciana ciao kana mwana wao auma itĩri, hau nĩ egwĩtĩkĩrio aturume. Na hĩndĩ ĩyo andũ tondũ magũgĩthiĩ itĩri-inĩ marĩ andũ anene rĩ, nĩ kahinda kanini egũkorwo arĩ hau nĩgetha mwanake wake akĩgũrana rĩ, rĩu etĩkĩrio kũnyua njohi obi officially. Na njohi ya mũratina rĩ, mũndũ angĩmĩnyua, nĩ ũrathikĩrĩria? Mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ta thikĩrĩria. Njohi ya mũratina ũngĩmĩnyua ũmũthĩ ũyũ hwainĩ, ũcoke wĩigĩrĩre. kĩroko thaa iria ũkagĩra, ũgũkĩra na ũrĩe irio, tiga nĩ rĩu hihi athuri amwe mangĩgĩtuĩka nĩ maramĩthũkia, na nĩ ĩcokaga ĩkagarũrũka mũndũ amĩhanda ũrĩa ĩtagĩrĩire, ũnyue, wĩgagũre, ũrĩe irio na ũcoke ũthiĩ wĩra-inĩ. Koguo ĩyo ndĩrathũkia tombo ta ndawa icio twatarĩrio nĩ mwanake mũthuri ũyũ ũngeneire mũciĩ ũyũ, kana mwena ũyũ wa Nyahururu, kuma o kũrĩa Kawangware. Koguo na njĩra nguhĩ mahinda ma tene rĩ, gũtiarĩ ndawa icio cia ndũgũgu, no nĩ gwakĩrĩ igungua iria ciĩragwo gĩkĩ nĩ kĩgugua kĩa mũndũ. Waigua nĩ kĩgugua nĩ mũndũ ũtarĩ na ũteithio mũtũrĩre-inĩ, we no aheirwo irio na nĩ mũndũ wĩna moko na magũrũ, na magũrũ. Nĩ eka wega mũno nĩ oria kĩũria atĩ mũciĩ wao rĩ, wĩna kamũtugo kau ga gũkorwo nĩ marahotwo mũno na nĩ maratorio mũno nĩ ũhoro ũcio wa ndũgũ kana indo icio cia kũmathũkia meciria. Ngwenda kuga ũũ mũthikĩrĩria, kĩndũ kĩa mbere nĩ magongona ma mũciĩ. Angĩkorwo mũciari waku nĩ etĩtio njohi kana ndarĩ anyuĩrwo njohi nĩ mũhĩrĩga wao, ciana ciake... no mũhaka igathũkio meciria monagĩrĩrio mathi manyue njohi ĩyo ya ndũgũngũ ĩrĩa ĩkĩrathũrwo ĩrĩa ĩtatwarĩtwo that is number one. Number two, kũngĩkorwo mwanake ũyũ ndathire nĩwe mũkũrũ ndathire kũhoya irua kwa mamawe ona nĩage gũthiĩ na kĩndũ, no athiĩ amenyithie mamawe atĩ, niĩ mama rĩ, nĩ ngwenda gũthiĩ, nĩ ekũhũthĩra kiugo kĩa goro mũno, nĩ ngwenda gũthiĩ kũgimara, nyingĩre ũrũngo-inĩ wa mwanake, nyume ũnini-inĩ wa ihĩĩ. Nĩ wanyita? Kĩu nĩkĩo nĩkĩo nĩkĩo kĩhoto. Ndegũthiĩ kwĩra mamawe direct atĩ ndĩrenda gũthiĩ kũrua, aah. Nĩ athiĩ ere mamawe... Mama nĩndoka ũhe rũtha nyume ũrũngoinĩ wa ihĩ nyingĩre ũrũngoinĩ wa ana wa anake. Niĩ-rĩ ndiugaga ũndũ itekire, ũguo nĩguo nderirwo nĩ baba niĩ ngĩthiĩ itĩrinĩ. Thiĩ wĩre mamagu atĩrĩrĩ akũhe rũtha wĩtĩkĩrio ume ihĩinĩ ũharũke anakeinĩ. ũkinyie hau ndeto, mamaguo harĩ ũrĩa egũkwĩra. Na nĩ ta meranĩte, tondũ niĩ ndagĩkinya ndakorire mama nake anjetereire, na nĩ ta ekũmenyaga nĩ ngũthiĩ. Ciugo iria anjĩrire rĩ, ndigũtinda ngĩgĩciuga haha. Haha o mũndũ o mũndũ nĩ oĩ nĩ athire kwĩ mamawe na akĩrwo ũrĩa erĩtwo. Wĩra ũrĩa ũngĩ. Ũndũ ũcio nĩ wa hinya mũnene mũno na nĩ wa goro mũno. Andũ aingĩ matukũ maya rĩ, matiragĩka guo. Ndireka ũguo. No rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩrĩ kĩa goro, ona mwana ũyũ mũtware rehab, ndũramũteithia. Kĩndũ kĩa mbere ngwenda kuga nĩ gĩkĩ kĩmwe, angĩkorwo na ũnyite haha, angĩkorwo nyama nĩ ũrĩaga igagũthũkĩra, reke hũthĩre kiugo kĩu nĩgetha mũthikĩre na mwĩroreri ũmenye, angĩkorwo nĩ ũrĩaga nyama na igagũthũkĩra, Na wee nĩwerwo wee nĩwe ũrĩrugagĩra andũ nyama, na nyama ici nĩciamenyerire mwĩrĩ waku, ũtacirĩte ndũngĩigua wĩikarĩte wĩna thayũ-rĩ, kĩndũ kĩa goro nĩweherio kũrĩa nyama irarugĩrwo ũtwarwo kũrĩa gĩtheri kĩrarugĩrwo. Nĩwamba weheranĩrio na kĩ? Na kĩrĩa kĩngĩkũgũithia magerio-inĩ. Kuoguo we mũciari ũranjĩndorera haha, ona warangĩra mwana waku na magongona ma mũciĩ. Wamũrangĩra na magongona ma mũciĩ, ndũgakirĩre hau na ndũgatigithĩrie hau. Woe ikinya rĩa kũmenya mwana ũyũ wakwa nĩ endete mũno na ngoro yake gũtigana na ndũgũgio ici kũringana na magongona. No ũcoke ũmweherie na rĩ, ũmwehererie arata nĩo mekũmũgucĩrĩria acoke o kũrĩa. Nĩ wanyita? Wamwehereria Lata rĩ nĩ wamba wa rũa mbara ĩrĩa nene. Egũthiĩ ũguo agĩkaga kĩndũ kĩretwo reform. Reform nĩ gũthiĩ acenjetie acenjetie acenjetie. No ndauga atĩrĩrĩ, rũracio nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere gĩa gũtũma ciana ciaku cikare na thayũ. Tondũ ĩyo nĩ gũthũgũrĩra kĩrathimo kũu. Nĩngwambĩrĩria kuuga haha atĩrĩrĩ, njohi o na ingĩaga gũtwarwo nyingĩ mahinda-inĩ maya, kwambe gũtwarwo njohi ĩretwo ndathini ya mbere, ĩkue njohi ya karĩki, ĩkue njũriũ, ĩkue njohi iria ingĩ cia hau ciothe ciahũragwo mahinda ma tene, no ĩthiĩ na mbũri cia mbere, njohi ĩtagwo ndathini ya mbere. Mbũri ciaku watwara cia mbere-rĩ, no mũhaka ũgĩtware ciĩ nginya na mahũngũ imwe-rĩ, tondũ citingĩkĩrathima mbeca-rĩ, mbeca ciaitĩrĩrio njohi no gũthira cigũthira. angĩciumĩra ngi. Ndĩrauga mũndũ nĩ akuaga mbũri, aciari aku rĩ, no makue mbũri ta igĩrĩ matware kũrĩa kwa mami. Ciathiĩ kwa mami rĩ, mbũri icio igĩrĩ rĩ, nĩ mũthii kĩrĩa ndĩrakwĩra? Ciathiĩ kwa mami, irathimwo na njohi na arĩa marehire marathimwo. Ĩyo nĩ ndathimo, nĩ njohi ya mbere. Njohi ya kerĩ, nĩ njohi ya mũhĩrĩga. Waigua ti njohi nyingĩ irahũrwo ta ũrĩa ciahũragwo tene? Njohi ya mũhĩrĩga yũke nayo ĩnyuo nĩ mwahĩrĩgwo na njohi ĩrĩkũ? Njohi ya gatatũ nĩ njohi ĩragwo ya mama hĩndĩ ĩyo ciana nĩ igimari nĩ igimarire. Nĩ tũgũcokereria ikereka-inĩ rĩa kerĩ tũthiĩ na mbere na gũkinyũkithania tũkĩmenye mĩtaratara ĩyo ĩngĩ ya gũtũma mũciĩ ũikare na thayũ. Na nĩ ngatho nĩ ngatho mũno.